An Aviel hervez Sant Lukaz Pempvet pennad Un deiz m'edo ar bobl ouzh en gwaskañ a-dost evit klevout komz Doue edo eñ war ribl lenn C'hennezaret. hag e welas div vag ouzh an aod. Ar besketaerien a oa diskennet diwarno hag e oant o walc'hiñ o rouedoù. Pignat a eure en unan eus ar bagoù, hini Simon, ha goulenn digantañ pellaat un tammig diouzh an douar. Hag o vezañ aet en e goazez e kellenne ar bobl eus ar vag. P'en devoa echuet da gomz, e lavaras da Simon Ket an donvor ha laoskit hor rouedoù e-barzh evit pesketa. Ha Simon da respont dezhañ Mestr, aet an noz hon eus poagnet, ha mann hon eus paket. Diwar da lavar avat e laoskin ar rouedoù e-barzh. Ober a rijont hag e klozjont un niver bras a besked, mar ro eo o rouedoù. Sinañ a rejont neuze d'o c'hevelerien hag a oa en eil bak da zonet d'o sikour. Donet a rejont hag e leunjont an div vag, ken na ziskennent en dour. O welout-se e kouezhas Simon Per ouzh daoulin Jezuz en ul lavarout, Ket diouzhin, Aotrou, rak ur pec'her ez on-me. Rak ar sebez a oa kroget ennañ hag an holl dud a oa gantañ en abeg d'an taol pesketaerezh o devoa graet. Heñvel e oa gant Jakez ha Yann, mibien Zebedea, hag a oa kevelerion Simon. Jezuz avat a lavaras da Simon, Na ket da spontañ. Hiviziken ez eo tu da bakiñ. Sachañ a rejont ar bagoù d'an douar hag o tilezel pep tra ez ejont d'e heul. Un drovezh m'edo en ur gêr bennak setu enno un den goloet ha lorgnez hag o welout Jezuz e soublas war e c'henou dirazañ hag e reas ar bedenn-mañ dezhañ Aotrou mar fell dit e c'hellez ma glanat Jezuz a astennas e zorn hag a stokas outañ en ul lavarout, Me a fell din, bez glanet. Raktal ez eas al lorgnez dioutañ, met Jezuz a zifennas outañ en lavarout da zen, hogen ke, emezañ, d'en em ziskouez d'ar beleg, ha kinnig evit ar c'hlannidigezh ar pezh en deus gourc'hemennet Moizez, ma vo kement-se da destenniñ dezhañ. mui-ouzh-mui e save kaoz diwar e benn hag e teurrede engroezioù niverus d'e glevout ha da vezañ pareet eus o c'hleñvedoù. Eñ avat en em denne d'al lec'hioù distro hag a veze o pediñ. Un deiz bennak m'edo o kelenn ec'h en em gave azezet enno farizianed ha doktored eus al lezenn hag a oa deuet eus pep bouc'h a C'halilea, hag a Judea, hag eus Jeruzalem. Ha galloud an Aotrou a oa gantañ da bardeañ. Ha setu paotred o tougen war ur gwele un den hag a oa seizet, hag e klaskent e zegas e-barzh an ti evit e lakaat dirazañ. Pa ne gaven tu ebet da zegas e-barzh en abeg d'an engroez e pignjont war an doenn hag a-dreuz an teol e tiskennjont anezhañ gant e weleig e-kreiz an dug dirak Jezuz. O welout o feiz e lavaras, Ma faotr, distaolet eo dit da bec'hedoù. Neuze e krogas ar skribed hag ar Farizianed d'en em soñjal ha da lavarout piv eo hemañ. hag e lavar komzoù disakr. Piv a c'hell disteuret ar pec'hedoù, nemet Doue hepken? Met Jezuz, oc'h anavezout o soñjoù, a respontas dezhañ, Perak e soñjit evel-se en ho kalonoù? Petra eo anezhañ? Pe lavarout, Distaolet eo dit da bec'hedoù? Pe lavarout, Saf ha kerzh? Ac'hanta, evit ma ouez faot en deus mab an den war an douar gallout da zisteurer ar pec'hedoù, me a lavar dit, emezañ d'an den seizet, sav, kemer da weleig ha distro d'ar gêr. War an taol, eñ da sevel dirak o daoulagad, da gemerout ar pezh ma oa gourvezet warnañ ha da vont d'ar gêr en ur veuliñ Doue. Saozon neuze a grogas enno holl ha meuliñ a reint Doue leun a spont ma oaint e lavarent traoù espar hon eus gwelet hiziv. Goude-se ez eas er-maez hag e padas e selloù war ur publikan, e anv Levi, azezet e burev ar maltouterez, hag e lavaras dezhañ Deus d'am heul. Hag emañ o tilezel pep tra a savas evit mont d'e heul. Ur pep bras a reas Levi evitañ en e di, hag un niver bras a druajerien hag a dud all a oa ouzh taol ganto. Greuz-mollad a rae ar Farizianed hag o skribed o lavarout d'e ziskibien perak e tebrit hag ec'h evit gant ar Publikaned hag ar bec'herien. Met Jezuz o respont a lavaras dezho, N'eo ket ar re yac'h o deus ezhomm eus ar medisin, met ar re glañv. N'on ket deuet da c'hervel an dud reizh met ar bec'herion d'ar binijenn. Hini avat a respontas dezhañ Diskibion Yann ha Yun alies ha pedennoù a reont, en hevelep doare ivez diskibien ar Farizianed. D'ar re-te avat, a-ev hag a-zepr. Jezuz a respontas dezhañ, Daoust hag e c'hellit lakaat ar baotred a-enor da hini e-pad m'emañ an den nevez ganto? Donet a ray deizioù ma vo bet dilammet an den nevez diganto, en deizioù-se neuze e-unin. Hag e lavaras dezho c'hoazh un hañvaladur. Den ebet ne-raok ur peñsel diwar ur vantell nevez d'e lakaat war ur vantell gozh. Pe neuze en devo roget e vantell nevez, hep na vefe ar peñsel nevez-se o toniañ gant ar vantell gozh. Ha den ebet ken nebeut all ne laka gwin nevez e seier ler kozh, pe neuze e tarzho gant ar gwil nevez ar seier kozh. Ar gwin a vo skuilhet hag ar seier kollet, Hogen ar gwir nevez eo e seier lec'h nevez e tleer e lakaat. Na den ebet p'emaoc'h eva gwin kozh ne fell dezhañ hini nevez, rak lavarout a ra an hini kozh a zo gwell. C'hwec'hvet pennad Un deiz sabbat ma kerzhe Jezuz a-dreuz trevadoù ed, e ziskibien a ziframme pennoù ed hag o debre goude o freuzañ etre o daouarn. hiniennoù eus ar Farizianed a lavare perak e rit ar pezh n'eo ket aotreet ober d'ar sabbat respont a reas Jezuz dezho nag an dra-se n'hoc'h eus ket lennet petra a reas David pa c'hoarvezas dezhañ kaout Naon eñ hag e gompagnoned Penaos ez eas e ti Doue hag o kemer bardaennoù ar c'hinnig, e tebras hag e roas diouto d'ar re a oa gantañ. Ar bardaennoù-se ha ned eo aotreet da zen o debriñ nemet d'ar veleion hepmuiken? Hag e lavaras dezho, Mestr eo mab an den, war ar sabbat. Un deiz sabad all ez eas e-barzh ar sinagogenn hag en em lakaas da gelenn. Bez' e oa enno un den disec'het e zorn dehoù. Sellout a rae gant evezh outañ ar skribed hag ar Farizianed da welout ha da zeiz ar sabad e rafe ur barreidigezh dezho da gaout abeg d'e damall. Eñ avat a anaveze o soñjoù ha neuze e lavaras d'an den disec'het e zorn Saf, ha deus amañ er c'hreiz. Sevel a reas ha chom aze en e sav. Ha Jezuz da lavarout dezho, En goulenn a ran ouzhoc'h, daoust hag ho-tre a zo da zeiz ar sabbat da ober vad pe da ober droug, da saveteiñ buhez un den pe d'e lezel da vervel? Tremen a reas neuze e selloù warno-holl hag e lavaras d'an den, Astenn da zorn. En ober a reas. ha setu yac'h e zorn en-dro hini avat a yeas ur c'horfad droug enno hag e klaskeint kenetrezo petra a c'hellfent ober da Jezuz. En deizioù-se en em dennas Jezuz war ar menez da bediñ hag e tremenas an noz penn-da-benn o pediñ Doue. Ha pa c'houlaouas an deiz e c'halvas e ziskibien hag e tibabas daouzek anezho a anvas Ebestel. Simon a reas ivez Per anezhañ, Andrev e vreur, Jakez, Yann, Filip, Bartolome, Mazev, Tomas, Jakez, mab Alfe, Simon, lezanvet ar Gredus, Jud, breur Jakez, ha Judas Iskariot, an hini a zeuas da vezañ trubard. Ha diskennet ganto e chomas a-sav en ul lec'h kompez. ha sed enno ur niver bras eus e ziskibien hag un engroez stank a dud eus Judea a-bezh hag eus Jeruzalem hag eus arvor tir ha Sidon a oa deuet da glevout ha da vezañ pareet eus o c'hleñvedoù. Ar re wasket gant speredoù udur a veze yac'hed ivez. Hag an holl bobl a glaske stekiñ outañ, rak un nerzh a zeue dioutañ hag o fare e holl. Eñ neuze, o sevel e zaoulagad war e ziskibien, a lavaras: Evurusoc'h, c'hwi, ar beordion, rak deoc'h ez eo Rouantelezh Doue. Evurusoc'h, c'hwi, ar re o deus naon bremañ, rak ho kwalc'h outo. Evurusoc'h, c'hwi, ar re a wel bremañ, rak c'hoarzhin a refot. Evurus e vefot pa vefot kaset gant an dud ha pa vefot forbannet, dismegañset, ha pa vo distaolet hoc'h anv evel ur vezh, abalamour da Vab an den. Bezit laouen en deiz-se ha tridit gant al levenez, rak setu ma vo bras ho kopren nav. E-giz-se ivez e rae o zadoù d'an douganerion. Gwalc'h c'hwi avat ar binvidien, Dre m'hoc'h eus ho frealzidigezh, gwalc'h-c'hwi ar re o deus ho gwalc'h bremañ, rak e kañv hag e gwelvan e vefot. Gwalc'h-c'hwi ha pa vo komzet brav diwar ho penn gant an holl dud, rak e-giz-se ivez e rae o zadoù d'ar falz-profeded. Met deoc'h-c'hwi hag hom selaou e lavaran, karit hoc'h enebourien, grit vat d'ar re ho kasa, bennigit ar re ho milik. Pedit evit ar re a zroukkomz diwar ho penn. D'an hini a sko ganit war ur jod, kinnig c'hoazh e benn. Hag ouzh an hini a lamm da vantell diganit, na nac'h ket da donek kennebeut all. Ro d'an neb a c'houlenn diganit, ha digant an hini a leiro da draoù na c'houlenn ket en tro. Evel ma karit e rafe deoc'h an dud, evel-se ivez grit dezho. Mar karit ar reoù kar, Peseurt trugarez a zo dleet deoc'h ? Rak ar bec'herion ivez a gar ar re a gar anezho, ha mar grit vat d'ar re a ra vat deoc'h-c'hwi, peseurt trugarez a zo dleet deoc'h ? Ar bec'herion ivez a ra kement-all. Ha mar prestit arc'hant d'ar re hoc'h eus esper da resev diganto, peseurt trugarez a zo dleet deoc'h ? Ar bec'herion ivez a brest d'ar bec'herion evit resev en-dro kement-all. C'hwi avat, karit hoc'h enebourien, grit vat ha prestit arc'hant hep esperdiñ mann en-dro. Neuze e vo brazoù kopr hag e vefot mibien d'an uhelañ. Rak eñ a zo madelezhus zoken e-keñver ar re div anaouek hag ar re fall. Bezit trugarezus evel mez eo ho tad trugarezus. Na varnit ket ha ne vefot ket barnet. Na gondaonit ket, ha ne vefot ket kondaonet. Pardonit, ha ne vefot pardonet. Roit, hag e vo roet deoc'h ur muzuliad ker stardet, ejet-diejet ha leun dreist ar barr a vo diskennet deoc'h en ho parlenn. Diouzh ar muzul a vuzulfot gantañ e vo muzuliet deoc'h tout tro. Lavarout a reas ivez dezho ur barabolenn. Daoust hag e c'hell un den dall heñchañ un den dall? Daoust ha ne gouezhin ket o-daou en ur poull bennak? N'emañ ket an diskibl a-us d'e vestr, hogen pep diskibl peurstummet a vo evel e vestr. Perak e taol e zevezh ouzh ar blouzenn a zo e lagad da vreur, hag an treust a zo ez lagad-te ne welez ket anezhañ? Penaos e c'hellez lavarout d'az preur Breur, mallez da zilenner ar blouzenn a zo ez-lagad, ha te o chom hep gwelout an treust a zo ez hini. Pilpous, dilamm da gentañ an treust a zo ez-lagad, ha neuze e welis sklaer da zilemen ar blouzel a zo e lagad da vreur. N'eus ket a wezenn vat oc'h ober frouezh fall. nag un nebeud a wezenn fall oc'h ober frouezh mat rak diouzh he frouezh e vez anavezet pep gwezenn n'eo ket diwar ar spern e vez dastumet figez na diwar an drez e vez mendemiet rezin an den mat a denn ar mad eus teñzor mat e galon hag an den drouk a denno an droug eus e zrougiezh rak diouzh ar pezh a leugn ar galon e komz ar genoù Perak am galvit-c'hwi, Aotrou, Aotrou, ha ne rit ket ar pezh a lavaran? An neb a zeu davedon hag a selaou ma c'homzoù hag a ra diouto, ez an da ziskouez deoc'h ouzh piv ez eo heñvel. Heñvel eo ouzh un den o sevel un ti hag en deus kleuzet ha toullet don ha lakaet an diazez war ar roc'h. Deuet eo an doureier bras, en em daolet ar frot-dour ouzh an ti-se met n'en deus ket gallet enfival gant ar mad ma oa bet savet an hini avat a selaou ha ne ra ket diouzh se a zo heñvel ouzh un den hag en deus savet un ti war an douar hep diazez ebet outañ eo en em daolet ar frodour ha kerkent ez eo kouezhet en e boull ha bras eo bet dismantr an ti-se Seizhvet pennad P'en devoe peurt lavaret an holl gomzoù-se ouzh divskouarn ar bobl e tistroas Jezuz da Gafarnaoum. Hogen ur c'hantener a oa klañv e servijer ha tost da vervel hag en karout ar re kenañ. O vezañ klevet komz diwar-benn Jezuz e kasas d'e gavout un nebeud enaourien eus ar Yuzevien da c'houlenn digantañ dont da saveteiñ e vevel. Ar re-mañ degouezhet gant Jezuz en asped e start en ul lavarout dezhañ dellezek eo e rafes kement-se evitañ, rak karout a ra hor broad, eñ en deus savet deomp ar sinagogenn. Jezuz eta a yaas ganto. N'edo ken pell diouzh an ti pa gasas ar c'hanteneur un nebeud mignoned da lavarout dezhañ Aotrou, arabat dit en em ziaezañ, rak n'on ket din e teufes dindan ma zoenn. Setu perak n'em eus ket kredet mont ma-unan betek ennout. Met lavar ur ger ha pardeet e vo ma mevel. Rak me ivez, ma-unan, daoust ma'z on dindan c'halloud un all, am eus soudarded dindan on, ha pa lavaran da unan Kae, ez a a-du-an all deus e teu ha d'am mevel gra kement-mañ e ra o vezañ klevet ar c'homzoù-se e voe Jezuz estlammet gantañ hag o treiñ ouzh ar bobl a oa ouzh e heul e lavaras me lavar deoc'h zoken en Israel n'em eus kavet ken bras-feiz pa zistroas ar gannaded d'an ti e kavjont ar mevel yac'h Hag e c'hoarvezas da c'houde ma'z eas Jezuz d'ur gêr anvet Naim, ha gantañ e oac'h oc'h ober hent e ziskibien hag ur bobl a dud. Evel ma tostae ouzh dor ar gêr-se, setu ma oa kaset d'ar bez un den marv, mab pennhêr e vamm, hag intañvez e oa houmañ. Hag ur bern tud eus kêr a oa ganti. An Aotrou, ouzh e gwelout, a voe tennaeret e galon outi, hag a lavaras dezhi na wel ket. Tostaat a reas aztekiñ ouzh an arched an dougerien a chomas a-sav, ha neuze e lavaras Den yaouank, me 'lavar dit, sav. hag an den-marv da sevel en e goazez ha da stagañ da gomz. Ha Jezuz a roas anezhañ en-dro d'e vamm. Aon a grogas en holl dud-se ha rentañ a rint gloar da Zoue en ul lavarout, Ur profed bras a zo savet en hon touez, deuet eo Doue da welout e bobl. Hag ar vrud-se diwar-benn Jezuz en em skignas dre Judea a-bezh ha dre an holl vro tro-war-dro. Degemennet e voe da Yann gant e ziskibien an holl draoù-se, ha Yann, o vezañ galvet daou anezho, o c'hasas da gaout an aotrou da c'houlenn digantañ ha te eo an hini a dledonet pe un all hon eus da c'hortoz. En em gavet en e gichen e lavaras ar wazed-se dezhañ Yann Vadezour en deus hor c'haset davedoù da c'houlenn ha te eo an hini a dle donet pe un all hon eus da c'hortoz. D'an ampoent e pareas Jezuz kalz a dud diouzh o c'hleñvedoù, o nammoù hag o drouksperedoù ha da galz a dud dall e taskoras gras ar gweled. mar dispontas eta dezho it da zegemenn da Yann ar pezh hoc'h eus gwelet ha klevet an dale da wel ar re gamm a-gerzh ar re laour a zo glanaet ar re vouzar a glev ar re varv a adsav da vev hag ar beorion a zo prezeget dezho ar c'heloù mat hag eveürus an neb ne vint ket un droukskoilh evitañ Hag aet kannaded Yann dioutañ, ec'h en em lakaas Jezuz da lavarout d'ar bobl diwar-benn Yann Da welout petra oc'h aet d'ar gouelec'h. Ur gorzenn brallet gant an avel? Met petra oc'h aet da welout? Un den gwisket gant dilhad flour? Hogen ar re a wisk dilhad loc'hus hag a vev er blijadurezh a vez kavet er palezioù ar rouaned. Met petra oc'h aet da welout ur profed? Ya, me lavar deoc'h, ha muioc'h eget ur profed. Hennezh eo an hini a zo bet skrivet diwar e benn, setu ma kasan ma c'hanad dirazout evit ma kempenno an hent evidout. Me a lavar deoc'h, e-touez bugale ar grouagez, evit brasoc'h eget Yann, n'eus den ebet. Ha padal, an disterañ e rouantelezh Doue a zo brasoc'h egetañ. An holl bobl o vezañ klevet anezhañ hag ar Bublikaned o-unan o deus rentet justis da Zoue dre resev badeziant Yann. ar farizianed avat hag al lezennourien o deus kaset da netra mennad Doue diwar o fenn o chom hep resev e vadeziant. Ouzh piv eta keñveriañ tud ar remziad-mañ? Ouzh piv ez int heñvel? Heñvel ez int ouzh paotredigoù azezet war ar blasenn, hag oc'h opal an eil re d'ar re all, Fleutet hon eus deoc'h ha n'hoc'h eus ket dañset. Klemm ganet hon eus deoc'h ha n'hoc'h eus ket leñvet. Rak deuet eo Yann Vadezour, ne zep ket bara, ne ev ket gwin, hag e lavarit un diaoul a zo ennañ. Deuet eo mab an den o tebriñ, oc'h evañ, hag e lavarit setu ur gwall-debrer hag ul lonker gwin, mignon d'ar bublikaned hag ar bec'herion. Ar furnez avat a zo bet rentet justis dezhi gant he bugale. Unan eus ar Farizianed hen pedas da zebriñ gantañ. Antreet e ti ar Farizian en em lakaas ouzh taol. Ha sed ur vaouez, ur bec'herez eus kêr, pa'z anavezas edo Jezuz ouzh taol e ti ar Farizian, a gemeras ul lestr alabastr leun a c'hwezh vat. Hag oc'h en em lakaat a-dreñv arz e dreid, en ur ouelañ, e krogas da c'hlebiañ e dreid gant e deroù, hag e sec'he anezho gant e blev, ha pokat a rit e dreid ha skuilhañ warno an eoul a-c'hwezh-vat. O welout kement-se, ar Farizian hag en devoa enpedet a lavare ennañ e-unan, Emañ ma vefe un diouganer, ec'h oufe piv ha petra eo ar vaouez-se a stog outañ ur bec'herez? Met Jezuz o respont a lavaras dezhañ, Simon, un dra am eus da lavarout dit. Lavar, mestr, emezañ. Bez' e oa ur prestour hag en devoa daou zleour. Unan anezho a zlee dezhañ pemp kant diner hag egile hanter-kant. Pa n'o devoa ket peadra da zaskordi dezhañ e roas dezho o-unan diskarg eus o dle. Pehini anezho eta en karro ar muiañ? Simon a respontas, Me a gav din ez eo an hini a zo bet distaolet ar muiañ dezhañ. Barnet-mat ac'h eus, eme Jezuz dezhañ. Hag o treiñ war-du ar vaouez, e lavaras da Simon, Gwelout a rez ar vaouez-mañ ? Antreet on ez ti, met dour ebet n'ac'h eus skuilhet din war ma zreid. I avat, gant e deroù, he deus glebiet ma zreid. Ha gant he blev he deus o sec'hed. Pok ebet n'ac'h eus roet din, i avat abaoe ma'z on antreet n'eo ket paouezet abokat da'm zreid. Eoul ebet n'ac'h eus skuilhet war ma fenn. I avat eo louzoù c'hwezh-vat he deus skuilhet war ma zreid. Setu perak me lavar dit eo distaolet dezhi he fec'hedoù, he fec'hedoù niverus, o vezañ m'he deus karet kalz, hogen an hini a bardoner nebeut dezhañ a gar nebeut ivez. Neuze e lavaras d'ar vaouez Pardonet eo dit da bec'hedoù. M'en em lakaas ar gouvidi da lavarout enno o-unan piv eo hemañ hag a zistaol zoken ar pec'hedoù. Met eñ a lavaras d'ar vaouez Da feiz he deus da salvet. Ket peoc'h. Eizvet pennad Da c'houde, Jezuz a rae hent a-dreuz kêrioù ha bourc'hioù en ur brezeg hag en ur embann keloù mat rouantelezh Doue. Gantañ e oa an daouzek hag un nebeud merc'hed bet pareet diouzh speredoù droug ha gwanderioù. Mari, lezanvet Madalen, hag a oa aet seizh diaoul diouti, ha Yohanna, gwreg Kousa, merour Herodez, ha Suzanna ha kalz a re all a skoazelle anezho diwar o feadra. Evel m'en em zastume ur bobl vras a dud ha ma teredent d'e gavout eus a bep kêr e lavaras dre barabolenn An ader a yeas er-maez da hadañ e ard, ha tra ma ade, un darn a gouezhas a-hed an hent. Mac'het e voent dindan an treid ha debret gant laboused an neñv. Darn all a gouezhas war ar roc'h, hag a-vec'h diwanet e tisec'hjont dre n'o devoa ket a c'hlebor. Darn all a gouezhas e-mesk an drein, hag an drein o kreskiñ a-unan ganto a vougas anezho. Ha darn all a gouezhas en douar mat, hag o vezañ diwanet e taoljont frouezh, kant gwech o c'hementall. O lavarout se e youc'he, rak levo an hini en deus divskouarn da glevout. E ziskibien a c'houlennas outañ petra a dalveze an hañvaladur-se. Eñ a respontas Deoc'h eo bet roet an aod misterioù Rouantelezh Doue, d'ar re all avat, dindan hañvaladurioù ma chomint hep gwelout goude sellout hag hep kompren goude klevout. Setu eta petra a dalvez an hañvaladur. An ad eo komz Doue. Ar re a zo bet aet Ar re a zo a-hed an hent eo ar re a glev nemet e teu an diaoul goude-se hag e lamm kuit ar gomz diouzh o c'halonoù, gant aon na vefent salvet o krediñ. Ar re a zo war ar vein eo ar re a glev ar gomz hag e degemer gant levenez, nemet ar re-mañ n'o deus ket gwrizioù. Krediñ a reont evit ur pennad, hogen da goulz an temptadur e tec'hont. Ar pezh a zo kouezhet e-mesk an drein, ar re-se eo ar re o deus klevet, met o tremen a-dreuz da brederioù, pinvidigezhioù ha plijadurezhioù ar vuhez e vezont mouget ha ne dizhont ket dougen frouezh. Ar pezh avat a zo en douar mat, ar re-se eo a glev ar gomz gant ur galon laouen ha mat, a vir anezhi hag a daol frouezh dre o dalc'husted. Den ebet ne nav ul lamp evit e guzhat dindan ul lestr pe dindan ur gwele. Hogen war ur c'hantolor e laka anezhañ d'ar re a zeu e-barzh da welout ar gouloù. N'eus netra kuzhet na vo ket dizoloet, na netra disgwell na vo ket diskuliet ha lakaet da welout d'an holl. Taolit evezh eta penaos eo selaouet, rak an neb en deus e vo roet dezhañ. hag an neb n'en deus ket e vo lammet digantañ zoken ar pezh a gav dezhañ kaout en e gerzh. Dont a reas e vamm hag e vreudeur d'e gaout ha ne c'hellent ket mont betek ennañ en abeg d'an engroez. Ma voe kemennet dezhañ, Da vamm ha da vreudeur a zo er-maez hag e klaskont da welout. Met eñ a respontas dezho Ma mamm ha ma breudeur a rese-int. ar re a selaou komz Doue hag a ra diouti. Un deiz e c'hoarvezas gantañ pignat en ur vag gant e ziskibien hag e lavaras dezho Treizhomp war an tu all d'al lenn. Hag ez ejont war-zu ar maez. E-pad ma treizhegn e vanas kousket hag e kouezhas ur baravel war al lenn ar vag a oa karget gant an dour hag en argoll e oagn hag hi da dostaat ha d'e zihuniñ mestr mestr emezo emaomp o vont da goll hag eñ o tihuniñ a c'hourdrouzas an avel ha da drefu ar mor sioulaat a reas hag e teuas kalmijenn neuze e lavaras dezho pelec'h emañ ho feiz Spontet ha sebezet e oan hag e lavaren kenetrezo piv eo hemañ pa c'hourc'hemenn d'an avielloù ha zoken d'an dour ha pa senton outañ. Douarañ a rejont e bro Gerasa a zo a-rak enep da vro C'halilea, ha pa voe diskennet d'an douar e teuas war arbenn dezhañ un den eus kêr a oa drouk-speredet. Pell amzer a oa n'en devoa douget gwiskamant ebet. Ne veve ket en un ti hogen er bezioù. O welout Jezuz e krogas da leuskel kriadennoù hag o kouezhañ ouzh e dreid, e lavaras gant ur vouezh kreñv Petra a glaskez ouzhin, Jezuz, mab an Doue meurbeluel? Me az pet n'am bourev ket. Rak Jezuz a c'hourc'hemenne d'ar Spered-Udur mont er-maez eus an den-se. Meur a wech e oa bet taget gant ar Spered-se, ha daoust ma veze erreet gant chadennoù ha dalc'het gant hualoù e torde e erreoù, hag an diaoul a gase anezhañ d'ar gouelec'hioù. Jezuz a c'houlennas outañ, Peseurt anv ac'h eus-te? Hag e respontas, Armead, rak aet e oa ennañ kalz a speredoù drouk. hag e aspediñ a raen evit na c'hourc'hemenje ket dezho distreiñ d'an islonk. Hag enno e oa ur bagad bras a voc'h o peuriñ war ar menez. E aspediñ a rejont evit ma zaotreje dezho mont e-barzh ar re-se, hag e zaotrezas dezho. An drouksperedoù o vont er-maez eus an den da antren e-barzh ar moc'h. Hag ar bagad d'en em strinkañ diwar an tornod, en dour al lenn, ma voent beuzet. O welout petra a oa c'hoarvezet e tec'has ar veserien kuit, hag e tegementjont ar c'heloù-se e kêr ha war ar maezioù. Deredek a reas an dud da welout hag e teujont da gaout Jezuz. Kavout a rijont an den ma oa aet an diaouled er-maez anezhañ, gwisket hag an iskanvaat, en e goazez ouzh treid Jezuz ha spontet e voen. An testoù a zanevellas dezho penaos e oa bet pareet an den drouk-spered. Neuze holl dud Bro-C'heraza a c'houlennas digant Jezuz mont diouto, rak ur spont bras a oa aet enno, pignat a eure er vag evit mont en-dro war e giz, met an den hag a oa aet an diaouled er-maez anezhañ hen pede d'e lezel da chom gantañ, met Jezuz a guitaas dioutañ en ul lavarout dezhañ, Distro d'az ti, ha displeg kement en deus graet Doue ez keñver. Mont a reas kuit eta en ur embann dre gêr a-bezh kement en devoa graet Jezuz en e geñver. Pa zistroas Jezuz e voe degemeret gant ur bobl a dud, rak holl e deuont ouzh e c'hortoz. Ha setu ma teuas un den anvet Jairos, hag a oa e penn ar sinagogenn. Kouezhañ a reas e arz-treid Jezuz hag e bedi da zont d'e di, rak ur verc'h pennhêrez en devoa dezhi un daouzek vloaz bennak hag hi war he zremenvan. P'edo Jezuz o vont di, ar bobl a vouge anezhañ, ha neuze ur vaouez glañv gant an diwadañ abaoe daouzek vloaz, hep n'he dije gallet bezañ gwelet gant den ebet, a dostas outañ a-ziadreñv hag a stokas ouzh bevenn e vantell. War an taol e paouezas an diwadañ. Met Jezuz da lavarout, Piv en deus toket ouzhin? Pa nac'he an holl e respontas Peder, Mestr, ur bobl a dud a zo ouzh da waskañ ha da flastrañ. Hogen Jezuz a lavaras, Unan bennak en deus toket ouzhin, rak gouezet em eus-me e oa aet un nerzh diouzhin. Ar vaouez o welout e oa diskuliet a zeuas en ur grenañ d'en em deurel ouzh e dreid. Ha dirak an holl dud ec'h anzavas perak he devoa stoket outañ ha penaos e oa bet pareet war an taol. Eñ avat a lavaras dezhi Ma merc'h, da feiz he deus ta salvet. Kae war-raok e peoc'h. Edo c'hoazh o komz pa zeuas unan bennak da gaout mestr ar sinagogenn da lavarout dezhañ Marv eo da verc'h. Arabat diezañ armes pelloc'h. Jezuz hag en devoa klevet a respontas dezhañ n'aspont ket, kred hepken hag e vo salvet. Pa en em gavas en ti ne lezas den ebet da vont e-barzh gantañ, nemet Perd, Yann ha Jakez ha tad ha mamm ar bugel. An holl avat a oa o wellañ hag oc'h ober kañv dezhi. Na welit ket, eme Jezuz, n'eo ket marv, met o kousket emañ. Goab a raint outañ o c'houzout mat e oa marv, hag eñ o vezañ kroget en e dorn a lavaras kreñv, Ma bugel, dihun! Hag ar vuhez a addeuas enni. Sevel a reas war an taol, ha Jezuz a c'hourc'hemennas reiñ dezhi da zebriñ. Sebezet e chomas he c'herent. Eñ avat a zifennas outo lavarout da zen ar pezh a oa c'hoarvezet.